үтүө күнүнэн оллоон тула биэриини истээччилэр бүгүн кырачаан доҕотторбутугар анаан бөтүүк уонна куоска остуоруйаны истиэхпит олорбуттара эбитэ үһү оҕонньордоох эмээхсин кинилэр дьиэлэригэр бөтүктээх уонна куоскалаах эбиттэр. Сарсыарда күн тахсыыта бөтүүктэрэ бүтэйгэ ойон тахсан хаһыытаатаҕына оҕонньордоох эмээхсин туран хаһаайыстыбаларын көрөллөр, истэллэр, түбүгүрэн бараллар. Оттон куоскалара күнүһүн утуйан баран түүнүн кутуйахтаан туһалыыр. Арай биир үтүө сарсыарда бөтүүктэрэ хаһыытаабатах, куоскалара түүгүн кутуйахтаабатах. Онуоха эмээхсин бөтүүгэр эппит. Бүөккэй, тоҕо бүгүн хаһыытаабатыҥ? Биһигини уһугуннарбатын. Онуоха бөтүүк хоруйдаабыт. Эрдэ турартан сылайдым, эбэккэ диэри сынньаныым, кукку-кукку. Онуоха оҕонньор куоскатыттан ыйыппыт. Куоскабыт, тоҕо сүрэҕэлдьээтиҥ? Кутуйахтаабат буоллу. Куоската хардарбыт. Кутуйахтыыр да сылаалаах, куоска миэ сынньаныахтаах. Мяу. Киэһэ халлаан хараҥарыыта куоскалаах бөтүүк кистээн сүбэлэспиттэр. Бу дьонтон куотуохха, бэйэбит эмиэ олоруохха. Инньэ диэн баран иккиэн хара тыаҕа күрээбиттэр. Биир күн куоска бултаан аһатыах, сарсыныгар бөтүүк ас булуох буолан сүбэлэспиттэр. Киэһэ болдьоспут кэмнэригэр көрсүбүттэр. Куоска кутуйаҕы тыран аҕалбыт уонна эппит. «Бөтүүкчээн, хомойума, мин булбуппун сиримэ, Маны истэн Бөтүүк кыыһырбыт, турааҕа туран хаалбыт ол түүн хамаччы хоммут. Сарсыарда күн тахсыыта Бөтүүк ас көрдүү барбыт. Киэһэ суумкатын түгэҕэр аҕыйах сиэмэ туораахтаах эргиллибит уонна куосканы уһугуннаран эппит куоска бырааппар кэһиилээхпин минньигэс туораахтаахпын ко-ко-ко-ко маны көрөн куоска кыыһыран курдьугунаан кэбиспит уонна ол түүн туосаччык хоммут Маннык өр тулуйуо суохтарын билэн, иккиэн дьиэлэригэр сыккыраһан кэлбиттэр уонна эмээхсиннээхтэн көрдөспүттэр. «Оҕонньордоох эмээхсин, истиҥ! Биһигини барастыы гыныҥ!» Олуһун диэн иэдэйдибит. Ойуурга наһаа аччыктаатыбыт. Онуоха эмээхсиннээх эппиттэр. Хаһан да хайыахпытый, хата кэлбиккит үчүгэй. Кэлиҥ, кэлиҥ. Дьэ, чопчу өйдөҥ. Ким үлэлээбэт, ол аһаабат. Оҕонньордоох эмээхсин куоскалаах бөтүүгү бырастыы гыммыттар, киллэрэн аһаппыттар, онтон киэһэ хараҥа буолуута куоска кутуйахтыы ыстаммыт. Сарсыарда эрдэ күн тахсыыта бөтүүк саҥа күнү уруйдуу хаһыытаан тоҕо барбыт. кырачаан доҕотторбут манан оллоон тула биэрии остуоруйата түмүктэнэр ким болҕойон истибит маладьыас